Ever since then, I've not been able to locate where my wife or kids are and she ends my calls whenever I call. This event has choked me so much that I almost killed myself due to depression. Thanks to the ever caring neighbors of mine who rescued me. please i need your help una don hear the letter wey we read now the guy wey talk say im wife for lock am for two weeks just because just just just small misunderstanding we go hear wetin be the small misunderstanding

if we no come put money for her head dem no go allow me come there baba i carry my mama i carry my senior brother i carry my papa i carry everybody from benin to akure the grandmama na him die o as we reach dem come ask dem wetin be the issue dem say okay mo pay money na we come tell dem say okay mo na give us the list dem say no mo do burial first

The papa say make I shut up my baba many things baba. Hey, get no, wetin even pay me pass like. Okay, uh, uh, uh, continue continue. I just send money again to his brother account last week here. Yeah his senior brother wey senior am make he take buy something for this children oga this boy no give am i come call this woman before this woman i come go the pos dey come print

Then I fight the pastor say, ah, why you go dey talk this thing? I see carry me go the church. Now so the pastor pour am for my head though. He dey push me. I say, ah, honey, this pastor wey dey ca- tell me so. He tell him mama say be all those things. He say na he say na even yesterday he still tell my family say my mama everything. Pastor tell am. That one pass baba. Me I no well. I dey hospital, I come back from hospital, I dey house. I tell my wife say cook for me. He say no, he say he wan go wash pastor house first. Na so my wife go her pastor house, Baba I wan die, na so I dey shake. He go wash the pastor house. As he wash the pastor house come back, na I tell am say wetin come dey happen? Na so he say make I give am key of the motor. As he carry the motor, he come carry am go station. He the pastor come carry the motor from my back from station, motor wey me suffer, put, do everything put. He come Baba

aunty don cut call o. ah the way she take answer me sef hello wetin happen wetin happen iron lady wetin happen oh god mo oh, call again mo oh, see whether she go end the call or pick mm. only god know wetin these two stars do wey she no wan hear e di e no wan.

make us ask just. hello. we we don call her she no she no you you dey you dey hear as we dey talk abi. yes sir. Uh, we don call her um, uh, she bin pick and once we say uh, we dey call on behalf of you she end the call yes, and she no yes. she no pick our call again wait my brother wait i i wan ask you yes, no ve no vex o oh. yes, wetin you do yes, this wetin you do this girl this woman wetin you do am.

go bother ourselves for this one before e happen so when i come dey see different different things she go dey swear ogun for me then she call us again the same quarrel again na she take carry me go police station for this one and two the girl the girl that girl wey born for another man he say make the girl dey bear my name i say no e can happen i'm a dumb man tomorrow if something can happen to me you can still do it to me e can happen

you say you get mind you dey beat beat police officer Hmm. you dey beat police officer You no don't be fear your am. wife you never marry am you dey beat police officer now i no if if if if from this beating alone if she lock you up wey dem beat you i no go question am because you wey go dey kpokpo woman why you go do that kind no man no suppose dey beat woman Mhm, na e wrong e wrong o wrong now you come stand up go dey beat woman you sef you no try so if she no dey answer your phone call if she even dey reject our phone call because of eh, you or any be now this last time before before una before she comot now you beat am no, talk true wait wait wait oh oh oh sars this one wey wey this one so now this one so now wey dey say mama na clearance say mama na winch you beat am. Mm -hmm.

she say she wan carry that motor wey me take dey hustle wey we take dey chop go go sell now tell her say ah motor wey me suffer put if you wan sell am go sell am give you money or if na so sell am carry money go you understand now say but you know say i no get work now i come beg am say abeg make i still dey use am dey hustle sometimes i go balance five thousand sometimes i go give am four thousand i go still spend money for feeding spend money for fuel for generator i come dey beg am he say no

say im dey like two star one for for their station na so he just carry me he carry me put for inside keke they first use me parade go their station first go rub rubbish me for their station before they come carry me again go hand over to another police again baba if na lie eh, the- my ipo i go look for im number if i ever touch this woman this ipo go he go he go tell you the truth i will tell you even say they are even looking for my my wife

if she finally answer her phone call come talk say na because of all the beating wey you dey beat am all the things na him make am dey do wetin he dey do you understand you no go blame am i no go lie give you this beating wey you be e don spoil everything wey you talk everything wey you talk this beating don spoil am but wetin you wan make we do for you now na i wan understand because. baba wetin i wan baba baba wetin i wan baba abeg muna help me make you allow me dey see my children even though she no wan marry again.

you um, eh, your family members her family member if you know a family member may you talk to a family member if you know a, uh, uh, talk to somebody wey be family member at least make una do meeting together make una sort am out but i go open phone line sha you dey hear me so now sars hold on i go open phone line sha make everybody tell you the advice wey so they go fit advise you make you see whether you go fit take am they go no fit talk to her she she no wan talk to us we no go force am to talk to us so wetin go happen be say okay. once we don go market so now

all those things wey him dey wan try to do wey give am reason because the woman no her mind no dey there again o. I might not dey again. her mind don loss e e say say he need to that's why i say he need to calm down to make sure say ma put am like form of like humble he need to humble himself make the woman see say him don change he, all those things wey him dey do all those things the way him dey talk and the way him dey react Mm. make him stop those things if not

eh, everything wey she do wrong now most of the things wey dem say go cover am now na this beating wey she wey dey Bag am. wey dey wey dey beat am as long as he raises hand against that woman that one alone that has shown he is a complete irresponsible man my sister you dey vex o because i sure say na woman go send this thing i sure say na woman go send this thing anyway back on top whatsapp uh, this one say greetings uh, um, uh, house uh, from osas statement baba nedu osas no get any case against him girlfriend physical assault uh, he say no no baba nedu baba osas baba baba osas uh, go get liver beating girlfriend if she be lieutenant or army osas for don dey call oga nedu please come save me from guard room uh -huh. uh, the, the thing be say but the guy get mind o. Oh. your wife your girlfriend na police you dey beat am and then they they dey live inside and barrack you dey live for the same barrack oh my god i live am and you na you na civilian you come be Hey, ah oba i for like know this kind liver wey you get though happiness get her own for body e get her own for body because normally woman wey no get issue woman wey e be say no no get anger issue too wey no wey no dey show herself too e go at least you go talk to us. Mm. you at least hear from us we go tell you say you dey come from wazobia at least you go tell us say okay oya see o see o see o see wetin dey see wetin or i no wan talk o i no get power to talk about this issue now but at least get the respect the courtesy talk to us the way you take answer phone sef fear go let you no, no go let you talk hello uh -huh, wetin happen so fear sef go catch you. Ba- Baba Dudu, you remember say

Hmm. You know we. Baba like you. Baba. It's as say, eh, good morning, Oganedu. I fit advise my person to. I not fit. I not fit advise any my person. Eh, to marry policewoman uche from festac um, uh, baba the thing be say uh, osas should go and look for his own wife and marry and move on yeah. osas Dem say please I say please no insult to sars o na him wey wear shoe na him know wetin he dey see for inside I agree both of them sef no understand themselves before dem enter the relationship both of them are hot tempered and handle their anger differently from the beginning the woman no wan marriage you should know from the burial of di grandmother. i know say some of una go dey where una dey dey blame usas for plenty things eh. but uh, tombo just say make in because me in tombo know my mind on top this issue i don comot i don comot my mind on top mm-hmm. the matter tombo just say make him call the woman again for phone as he call the woman again for phone uh, uh, uh, the next thing wey she talk na uh, Eh, abeg abeg abeg mm, talk quick abeg my body dey hot i no get time abeg abeg abeg abeg that na before she even know who wetin we dey talk about. Mm -hmm. wait. Huh? hello ma okay ma uh, yes ma na because of uh, e get one man wey come dey report some kind things to us so we dey tell am say we no believe wetin dey talk so we wan hear from you directly you know say we no believe am hello ma.

Eh, say who be this? My name na Tumbu. I beg, I beg, hurry up, I beg, I beg, hurry up. My my my body dey hot, my body dey hot. Talk to me. Very, very, very the rudest of rude. Mama, mama don vex. The rudest of rude. So you see sometimes, eh? you no go know wetin some person dey dey go through mm. until you dey for the person shoes mm. we fit dey here dey blame usas for a lot of things but you no go know the things wey usas

the one wey you no yes, do sir. well we tell you say you no do well but my brother yes. uh, from the talk we yes, talk sir. to her briefly uh, we fit talk yes, say sir. we know small of wetin you be go yes, through mm. for house yes, that's sir. all yes, we, ha, that na wetin we gats talk yes, but my own be say my brother um, uh, yes, i don tell you wetin i go tell you my own be say yes, go hustle hustle hustle go make money go make money na be wetin i go tell you uh, as i don take tell you earlier you don also hear people don talk for phone i go see open phone line make dem talk say make you look for your family make dem meet her family uh, uh, if you if you go fit work make una dey see the children make you dey see the children at least dey do wetin you go fit do for them small fine but if you no fit work my guy face your life mm. but go open phone line make you dey hear wetin um, uh, um, uh, dem get to talk i don't know whether you wan talk another thing again before we cut you off. Uh, uh, uh, yes sir and uh, sir my people they already show concern that they want to go to his father's house the people is threatening my people that if they come his brothers they say they will you know different different things

you get what i tell you earlier yes, sir. just clear your mind dey go mm. interview uh, dey lis ten to yes, radio sir. hear wetin people go advise you just clear your mind go uh, good luck for the interview wey you dey go but chook your ear for wetin we dey talk yeah. Uh, well done uh, eh? well done on top whatsapp baba nedu good morning we should be speaking the fact here mm. the beating issue yes is very wrong but we should take note that osas said the woman has done court wedding with another man of course the woman get her own plenty in fact you see this hmm, this court wedding wey the woman don do i never even wan enter inside which means the woman na married woman wey dey cheat. exactly wey dey one corner dey cheat. wey dey one corner dey cheat with single guy. think am again oga nedu think am again what if the husband the one wey do court wedding with

eh, na im talk this one so eh, on top the matter baba nedu eh, baba tombo baba ra baba lady t eh, make him go welfare make him take the matter go court eh, so him fit get access to the children he say this access to the children say you never even know whether the children na him own. Uh -huh. hello.

you understand maybe a higher authority uh, maybe go call her to order or something anyway good morning baba nedi just look at the way the woman answer on her make people not they blame the guy alone i know so sars getting off her body uh, but make we not forget say uh, without a good morning there cannot be how are you this one this one shock me this one we day here the woman they call for phone so make we make we hear wetin she wan talk uh-huh. whether uh-huh. uh, but meanwhile osas osas um, we don get uh, our uh, special advice from our gas wey dey for panti uh, oh, hello madam you bin call us now now you bin see your missed call. Uh, hello, sir. Uh, we dey hear you. Uh, wetin happen. madam na on top of sars matter na we dey call you for you be end call on us come dey call again so we dey call you back. no vex no vex na body dey hot because the person na fool wetin tell you. who be fool osas na him be fool. osas na you confam fool. why you dey call am fool na na your papa na the children na your na your children papa na you dey call am fool. i say i say no you you you follow am go put money for my head. no e no e no person no need marry you before he become papa to your children now no be him give you belle wey you born the pikin abi no be him give you belle. i no know i no know because he talk say i dey ashawo now i no know who give me belle now. oh no be him give you belle. i don't know how eh. far na. anyways anyways madam eh, our mm. own be say mm. eh, madam our mm. own na be say mm. i i no me i see me so i no send you i no send osas i mm. just dey concerned about the children if osas one day if osas one day present

Allah. Mm. Hello. hello Mm. Alabade laugh o. Osas eh? Osas na idiot. You, you see somebody wey pick am for dustbin, wan brush am up.